Roj baş, roja we baş, roja we geş, roja we xweş û roja we hemiyan bi xêr be. Ay ez îroj gelekî kêfxweş im. Hûn ê bêjin sedam çi ye wê jî bêjim. Sedam îroj çend hevjinên fransizî hatin cihê kargeha min û gelek îltifatê xweş li we cû çavê min kirin. Ya tim digotin bella û hey bella. Min ji wan fêm nedikir. Lê min zanîbû tiştê xweş dibên çimkî dikeniyan li min dinartin û bella digotin bella di min ser gogilê li wateya bella nebî neyse e, wergera li bawan ew ji min re wergeran min got çi dixwazim bêjim got ji bo te dibêjin e, wecê te û çavên te pir xweşike e, çiqo kêf xweş bû ya em jin e, bi tiştê herî biçûk jî bextewar dibin ya lê ka bes qîmetê me nayê zanîn ya. Neyse, ez bawerim we gelek bêriya min û dengê min kiribû. Em weke nû hev medya ji ber xebatên me yên hilbijartinên heremî me demeke kurt navber dabû bernameya xwe lê şikir ji ew xwedayê dîlowan re ku îro ji dîsa bi hemî enerjiya xwe li hember we me bi rastî jî min gelekî bêriya we kiribû û ez hêvî dikim ku we jî bêriya min kiriye. Ez Mizgîn Xan bi bernameyek serê wê, binê wê, nava wê û her derê wê tije tenduristî biwere me. Dîrok bîst û yekê Awrelê roja Yekşemê sala du hezar û bîst û çar a. Di dîrokê de îroj. Helbestvanê Hîndîstanî Mihemed Îqbal wefat kir di sala hezar û neh sed û sî û şeş an de. Em derbasî beşa xwe ya çîroka bibin. Çîroka me ya îro ji gotina heta ku rovî rovîtiya xwe da îspat kirin, çermê wî çû bazarê. Dema ku mirov bikeve destê kesên fêmkor nezan, mirov nikare halê xwe di ber wan ke. Heta ku fêm dikin, mirov gelek di destê wan de diweste. Binyeta vê gotinê digihêje serboriya hêştir û rovî. Dibêjin, Rojekê ji rojan, heştirekê ku ji baranê aciz bûye, hefsarê xwe ji ser xwe re fiştiqandibû, çol û çol diçû. Hat diyarê warekê. Dema ji diyarê wî gundî re diborî, li sergirekî rawestiya. Diyarî gund kir. Wê demê hêştirê bala xwe dayê ku roviyek di erwazî wî girî re hil dikişe. Hilke hilka wî ye. Zikê wî ji tirsan mir çiqiye, zarê wî dev re hatiye û ber bi wê ve tê ye. Hêştirê ji wî re got, Te xêr e, bêhna te çikiyaye, çi ji te qewimiye? Rovî got, Tew pirs û qalan neke, sitiya tor im. Li ew gundê jêrîn heştiran digirine û şela li ber dikine. Heştir bişirî û got, Kuro, bila ez bitirsim, te çi ji pê ye? Rovî got, Ma tu nizanî, sitiya tor im, heta ku ez rovîtiya xwe ji kurê Adem re bidim îspatkirin, çermê min biçe bazarê. Ya ji xwe jiyana me tim bi îspatkirinekî li hember mirovan derbas dibe ji qewla rovî. Lê dîsa jî e, hûn nayên fêmkirin. Yanî ji sed kesî yek kes belkî we fêm bike, bawer bikin wê ew jî we xelet fêm bike. Lewma gelo ecib em dev jê berdin yanî Bira ew ji min fêm bikin. Bes yanî, êdî em di ber xwe nadin. Em derbasî naverokên xwe bibin. Ji bo bîreke xurt pazdeh xwarinên baş xwarin çawa bandorê li xebata bîra mejiyê dike. Bi rastî ji texmîna me wê detir tiştê ku em dixwin rasterast bandorê li xebata mejiyê me dike. Em hemî dizanin ku xwarin bila şûxiyange me bi hev re girêdayiye. Ev mijara em baş nizanin zanyar balê dikişin ser û delîlan didin ku mejiyê me hesaba xwarin û vexwarinên me dike. Di vê nuqteyê de xwarinên me jî heval derdikevin pêş. Navnîşana xwarina, Avokado, pancar, tûşenbî, ava hestiyan, brokolî, kerewîz, rûnê gûza hindê, çikolataya tel, zertika hêkê, Rûnê xwezayî yê zeytûnan ê parzûn kirî, sebzeyên pelşîn, bîber, somon masî, zerdeçal û gûz. Bi rastî ez bi xwe ji xwarinên ji tenduristiyê baş tên gelekî hez dikim. Şênkayî û çaya kesk xeta min a sor e. Her çiqas ji bo kurdek dijwar be jî, hûn jî piçek navberê bidin xwarina goşt û demekê bi giha û şênkayiyê jiyana xwe bidomînin, yanî bes ne herdem, lê carinan divê em de toksê bikin. Bi rastî jî mirov di xwe de bi wê ferqê hês dike. Ji xwe li gor lêkolînên hinek zanistan bêhna ku ji laşê mirovê goşt naxwe, yanî bêhna laşê mirovek vegan, û bêhna laşê mirovek yê goştê xwe gelek ji hev cuda ye. Yani ew qas bandor dike goşt êdî hesab li bawe. Cûreyên xwarinên alternatîv her çend vegan, vejetaryan, pesketaryan û fleksitaryan bi gelemperî li hevdû bêne tevlîhevkirin jî pêdiviyê ku mirov bizane ku ew hemû ji xwediyê taybetmendiyên cûda ne. Lê xala hevpar ew e ku ev armanca wan hemiyan jî nêzîkî hev e û heta ji destê wan bê ew xwe ji fişar û zilm û zordariya li ser heywanan didin paş. Xwarin û vexwarinên ji heywanan çêdibin naxwazin, cil û bergên ji heywanan çêdibin li xwe nakin û vê yekê ji xwe re dikin felsefeya jiyanê. Ji dil dibêjim, ger ez bi. Tena serê xwe bijiya ma te qez minê vejetaryaniyê biceribanda û ez bawerim minê bi sar jî biketa. Ya li malê bes rojek xwarinek bê goşt bê çêkirin. Yê malbatê roja din weke yamyamê Afrîqayî bertekê ecêb didin. Welhasil bi vê malbatê qet û qet nemimkûn e. Adobe'yê modeleka jîreyiya çêkirî ji bo çêkirina vîdeoyan saz kir. Modela Adobe'yê ya wêneyan ji sifirê bi sîstema fermanî an jî bi dîmenên referans wêneyan diafirîne. Piştî soraya OpenAlk û vîdeoyan zêde kalîteyî jî pêşniyarên nivîsê diafirîne. Niha jî hate ragihandin ku Adobe di heman demê de modeleke jîrayiya çêkirî ji bo çêkirina vîdeoyan saz kiriye. Her bijî û pîroz bit. Xuyayê ku di pêşerojê de wê derhener û lîstikvan jî bêkar bimînin. Nehemîn Festîvala Şanoyê ya Amedê dest pê kir. Li Amedê nehemîn Festîvala Şanoyê ya Amedê bi vekirineke bêhempa dest pê kir. Festîvala ku hejdê Nîsanê dest pê kirî heta bîst û heftê Nîsanê dê mêvandarî nwazdeh lîstikan bike Çendîn komên şanoyê yên cûda û şeş gotûbêjên çend pisporên qadê. Serokatiya Daîreyan Çand û Kar û Barên Civakî bi çalakiyên çand û hunerî li hev komkirina gelê Amedê didomîne. Şaredariya Bajarê Mezin wê Festîvala Şanoyê Amedê ya ku îsal nehemîn car tê lidarxistin arastayê hunerhezan bike. Derfeta we hebe? teqez beşdar bibin. Bi rastî jî çalakiyên bi vî rengî gelek girîng in ji bo me û civaka me û divê em jî girîngiyek mezin nîşan bidin û li ser bisekinin. Yê derfeta wan hebe careke din dubare dikim beşdar bibin. Li Îngilîstanê firotina çixareyan hate qedexekirin. Îngilîstanê derbarê firotina çixareyan de biryareke nû da. Li Îngilîstanê pêşnûmuneya qedexekirina çixareyan heta hetayê li nifşê nû li meclîsê hate qebûlkirin. Di çarçoveya însiyatîfa avakirina nifşê bê çixare de li Îngilîstanê firotina çixareyan ji bo kesên piştî yekê çileya du hezar û nehan ji dayikbûyîn bi tevahî hate qedexekirin. Ya çiqas biryarek xweş û li cî. Bi rastî jî kêfxweş bû. Xwezî li hemî war û welatan bi temamî bêqedexe kirin û em kesên çixarê nakişînin jî ji vê zilmê xilas û azad bibin. Yanî bes bes em hêsîrê wê bêhna genî bibin, bes em hêsîrê wê dixanê bibin. Em nakişînin lê bawer bikin em bi kansiyê dikişînin zirarê dibînin We ji vir gilî û gazniyê xwe dikim. Abê çi xerê nekişînin ya heyfa we. Belê em dîsa hatin dawiya bernameya xwe. Me demek dîsa xweş, geş û bi coş bi hevre derbas kir. Ji bo agahî û nûçeyên cîhanî nûjen û bi taybet jî ji dezenformasyonê dûr nû hev medyayê bişopînin. Bimînin di xweşiyê de bi xatirê we.